Noswaith dda bawb, croeso. Bethan ydw i o Fenter Brycheiniog y Maesyfed, a hoffwn i groesawu pawb yma heno i'n sesiwn lyfrau yn Hafan y Clo. Um, Gai ddweud gair o ddiolch yn gyntaf i'n hawduron ni, sef Sian, Pryderi a Myfanwy, am gytuno i drafod eu gwaith yma heno, a diolch arbennig i Lowri Siop Cwlwm am lywio'r sesiwn i ni heno. Cofiwch, mae modd e, prynu'r holl lyfrau yn Siop Cwlwm neu mewn unrhyw siop lyfrau e, Cymraeg. Hoffen ni hefyd ddiolch yn arbennig i Chris Baglin sydd tu ôl cefn llwyfan yn trefnu'r holl ochr dechnolegol sydd yn dipyn o gamp yma heno. Iawn, welwch chi ddim ohona i eto heno. Fydda i'n trosglwyddo nawr at Lowri, ond cofiwch, mae croeso i chi adael sylwadau i ni isod os dych chi'n dilyn ni ar Facebook, a gobeithio newch chi fwynhau y noson. Diolch bawb!
Helo, croeso pawb a chroeso arbennig i Clwb Llyfrau heno, da ni ym Mhowys Paradwys Cymru. A diolch yma i ti Beth am y croeso. A mae gennym ni tri awdur, byddwn ni'n trafod efo nhw heno, byddwn ni'n dod i wybod chydig bach mwy am tri awdur sydd wedi sgwennu llyfrau sydd wedi cyhoeddi yn ystod y misoedd diwethaf. Byddwn ni'n cyfarfod â Pryderi a Siân am y Fanwe fel soniodd Beth. Ac yn gyntaf byddwn ni'n cyfarfod â Pryderi Gwyn Jones sydd wedi sgwennu llyfr yr enw Brenin y Traenus. Helo, Pryderi.
Helo, Lowri, sut wyt ti? Iawn, diolch, sut wyt ti? A iawn, diolch.
A iawn. Dyma ni'r llyfr, byddwn ni'n trafod Brenin y Trainers. Mae wedi cael ei gyhoeddi gen Gwest Carreg Gwalch ac ar gael yn eich siopau am 6.95. Ddaru pryderu gael ei eni yn Aberystwyth, plis stopiwch os dwi'n gael rhywbeth yn anghywir, a'i achfagu yn Llansannan ac yna ym Mangor. Wedi cyfnod yn teithio ledled y byd, ddaru chi prodi merch o Lanbryn Mair ac da chi'n ded i ddwy o ferched. Da chi'n athro yn Ysgol Uwchradd Cyreinion ac da chi'n ymddiddori mewn chwaraeon, yn enwedig pêl-droed. Oedd hynna'n oce? Okay? Ie. Yeah. Brenin y Trainers. Brenin y Trainers ydy'ch nofel gynta. Um, o le ar y syniad dod ar gyfer y nofel yma?
Wel, o'n i'n bwriadu sgwennu llyfr i blant ysgol, ti'n gwybod, blwyddyn 7, 8 a 9. Ac um, dyma fi'n meddwl, be oeddwn i'n hoffi pan oeddwn i tua 12, 13 ar ddeg, mm. 14 ar ddeg oed. A un o'r pethe oeddwn ni'n hoffi'n ofnadwy oedd, fel 'dach chi'n gallu gweld tu ôl i i fi'n fan hyn, trainers! Reit? Oeddwn ni a fy ffrindiau wedi gwirioni hefo trainers ac yy roeddwn ni a fy ffrind Rheinald, neu Reg fel oeddwn ni'n i- yy yn ei alw fo, yn mynd yn i Rhyl ac i Landudno ar brynhawniau dydd Sadwrn o gwmpas siopa chwaraeon. A be oedden ni'n neud oedd edrych a arogli a bodio y trainers yma oedden ni'n meddwl oedd mor wych ar y pryd. Felly, dyna beth oedd yr ysbrydoliaeth, yym, a ma' hynny wedi digwydd blynyddoedd mawr yn ôl erbyn hyn. Ond mi rydw i, rhaid i fi gyfadda', yn dal yn hoff iawn o drainers, neu 'sgidia' dal adar, fel bysa Dad yn eu galw nhw.
Fel da ni gallu gweld tu nôl i chi wrth gwrs. Felly eich prof, dy brofiad personol di oedd yr ysbrydoliaeth. Alli di sôn chydig am be mae'r be di cynnwys y nofel, be di'r stori'n fras?
Wel, yn, yn fras, uh, Lowri, um, mae'r arwr uh, yn, y, yn y stori, yn y nofel, isio par o ZX1 million, sef Un o'r para neisiaf gorau mwya cŵl o drainers sydd ar gael yn y siop orau yn y dre lle mae o'n byw. Enw'r siop ydy Skid Locker. Y broblem ydy bod y trainers ma yn costio ffortiwn ac maen nhw'n dal i fod yn ddrud iawn ac Be mae o'n benderfynu i wneud ydy trio hel pres i'w cael nhw. Yym, rhyw dair ar ddeg oed ydy'r cymeriad, felly dydy o ddim yn yn cael job ar ddydd Sadwrn, ty- tydy o ddim yn yy ddigon hen i gael job ar ddydd Sadwrn. Felly mae o'n meddwl am ffyrdd eraill o gasglu arian Er mwyn llwyddo i gael y trainers Adidas drudfawr yma. Yym, mae dad o'n gyndyn o'i prynu nhw iddo fo, um, ac felly mae o'n penderfynu gwneud rhywbeth uh, dros dy fo'i hun i wireddu ei freuddwyd ei hun. Um, ac mae o'n cael help gan ei ffrind Dylan, Dyl, Ac falle bod um, y ferch sy'n mynd i ddod yn gariad iddo fo, falle bod hi hefyd yn mynd i helpu fo mewn rhyw ffordd. Felly dyna yn fras y stori. Grêt, heb roed unrhyw beth pwysig i ffwrdd wrth gwrs, diolch yn fawr. Mae yna lot o waith ymchwil, wyt ti di sôn bod ti wedi mwynhau bodio'r trainers yma, neu'r sgidiau dal adar pan oeddet ti'n yn yr oedran yma. Um, oedd yna fwy o waith ymchwil nes di wneud na'r Jyst profiad personol yna. Wel, bob tro oeddwn i'n Aberystwyth, oeddwn i'n mynd i'r siop yna ynde, JD Sports ar y stryd fawr. Ac mi faswn i'n mynd yna ac yn edrych ar yr holl drainers o gwahanol liwiau ac yn y blaen i wahanol steil. Ond mi nes i hefyd ddarllen dipyn, um, mae yna lyfr, Sneaker Wars ydy enw'r llyfr. Um, mae wedi cael ei gyhoeddi yn America. Ac mae hwnnw'n sôn yn fanwl iawn, iawn am y ddau frawd sefydlodd y cwmnïau Adidas, Adi Dassler oedd ei enw fo, ac ei frawd o, Rudolf Dassler, wnaeth sefydlu Puma yn y man. Felly, dan amdanyn nhw yn eitha manwl, a mi nes i ddarllen hefyd um, Shoe Dog. Uh, beth ydy hwnna ydy llyfr gan Phil Knight, cwmni Nike, neu Nike fel maen nhw'n ddeud o. Felly, rhwng hynny a'r plant yma, mae Non ac Evan yn reit hoff o drainers, o'n i'n gwybod beth oedd yn... Um, oedden nhw'n... Mae'n brin di anfon nhw'n neges. Croeso i ti ateb y cwestiwn.

Ia, ti'n gwybod, mae'r stori ddigon syml, tydi hi um, ddim yn uchelgeisiol ofnadwy. Um, Mae'r iaith yn, yn, yn syml hefyd y dydd y gwir a hawdd i'w ddilyn gobeithio. Um, dwi wedi darllen degau ar ddegau o lyfrau hefo'r plant yn yr ysgol dros y blynyddoedd. Ac maen nhw wrth i bodda hefo uh, llyfrau Bethan Gwanas a Manon Steffan Ross ac yn y blaen. Ond mae yna un awdur, un dyn, um, oeddwn i'n teimlo bod y bechgyn yn enwedig wrth, wrth i bodde hefo'i waith o. A dyn hwnnw oedd Eiri Gwyn. Um, roedd o mhm. yn dod o bywys hefyd yn doedd, roedd o, dwi'n meddwl bod wedi cael ei enni'n Llanbryn Mair. Ac um, mae yna ddau Ganddo fo, United a yy Powdwr Hech ydy'r ail un. Ac ma' ma' 'na ryw ddireidi yn y ll- y llyfrau rheini, yym a pethau oedd bechgyn yn enwedig falle, a merched deud y gwir, yn mwynhau darllen ac yn mwynhau chwerthin hefo'r llyfr felly. Yym felly dwi dwi ryw anelu at hynny. Ond ar ôl deud hynny, mae bobl, yy yr hynna sydd wedi ddarllen oedd ydy dynas 83 oed, um, ac mi roedd hi wedi mwynhau y llyfr yn arw, ac felly mae gen i uh, lot o ffrindiau yn y pensiwn yma hefyd sy'n sy deud bod nhw wedi ddarllen o, um, a plant, uh, ffrindiau'r plant mae wedi mwynhau hefyd. Grêt, felly llyfr i bawb felly, sy'n ni'n dweud. Um, y cwestiwn ola sy'n gennau ydy, be nesa? Oes na fwy o llyfrau mynd i dod? Ydy hon mynd i datblygu yn gyfres o lyfrau? Be, be sy'n ti'n licio gweld yn digwydd?
Wel, um, mi oedd um, Myrddin ap Dafydd yng Ngwas Car y Gwalch yn, yn garedig Iawn, a mi gynigodd i mi wneud rhyw gyfres, um, felly dwi, dwi wedi gorffen yr ail un. Um, a wedyn mae fy ffrind Hugh Richards, sy'n dysgu yn Llanfair hefyd. hefyd. Um, mae o wedi bod yn tynnu lluniau, mae yna rhyw dde cartŵn yn, yn y llyfr, a Hefyd clawr hefyd. Felly, mae'r cyntaf wedi dod allan, mae'r ail yn mynd i ddod allan mis um, hydref, a wedyn Kaiser y Trainers ydy enw yr ail lyfr, achos mae'r llyfr yna mynd â ni i'r Almain. Ac oedd y tîm holi'n Lowri, am y gwaith ymchwil dwi 'di 'neud. Wel, mi ges i drip bach y cyn Dolig ryw ddau ddiwrnod i'r Almaen, i Nuremberg, ac mewn pentre bach wrth ymyl Nuremberg o'r enw Herzogenarach, mae cwmni Adidas a Puma wedi sefydlu. Felly mi es i i Lygad Ffynnon, a drosta fi'n hun, ac wedyn Y llyfr yn sôn am hynny. Mae'r cymeriad ifanc yn cael mynd i'r ffatri neu HQ Adidas, y lle pwysicaf iddyn nhw yn y byd. Ac wedyn, dwi'n gobeithio bydd y trydydd hefyd yn dod allan nes ymlaen. Wps, mae'n ffôn. Mhm. Reit, wel diolch yn mawr, diolch yn mawr. Dyma ni'r clawr eto chi gwefl. O'n i'n dweud, mae'r lluniau yn lyflu a mae'n neis gael, you know, sam, sam

A'r awdur nesaf dyn ni'n mynd i sgwrsio efo hi ydy Sian Llewelyn. Dyma copi o Drychwch, nofel diweddara, nofel gyntaf Sian Llewelyn. Um, mae he hefyd ar gael gen Gwas Carreg Gwalch a pris hon ydy 8 bunt. Lle croeso Sian.
Diolch yn fawr iawn, Lari. Yym, mae Siân yn dod o Benrhyndeudraeth yn wreiddiol ac yn byw ym Mwlch y Cibe ers bron i wyth mlynedd bellach, ond yn gobeithio symud nôl i Penrhyn cyn bo hir. Rhoddodd Siân y gorau i ddysgu nôl ym mis Rhagfyr llynedd, a mae wrthi yn sgwennu ac yn bwriadu Dy neu di angor. Hynna gywir i gyd. Felly drychwll ydy dy nofel gynta, o le ddaru'r syniad dod ar gyfer y nofel? O, bobl bach. Um, dwi'n meddwl na'r peth cyntaf benderfynus i oedd sut fath o genre oedd y nofel yn mynd i ffitio fewn iddi hi. Um, o'n i'n gwybod bod ni eisiau rhywbeth, um, rhyw fath o nofel arswyd, ac o'n i'n gwybod hefyd bod fi eisiau rhywbeth goruwch naturiol ynddi hi, a does am llawer o hynna'n digwydd. Dwi'n meddwl mewn llyfrau um, nofelau Cymraeg ar hyn o bryd. Um, a dyna genre sy'n fy nenu fi, a hefyd um, a, chi mewn dramau a mewn ffilmiau a falle. Felly, um, mi benderfynu si ar, ar ôl meddwl am y, pa fath o genre oedd oedd hi'n mynd i ddisgyn i syrthio mewn iddi. Mi benderfynais i wedyn ar y lleoliad, achos do'n i'm eisiau fod yn lleoliad um, cymleth ofnadwy, felly tu teras ond y lleoliad, mond i fod o'n dŷ teras gwag felly. Um, a wedyn mae'n dechrau sgwennu hi, a mi ddoth y syniad fel yna wrth, wrth i sgwennu hi yn aml iawn, dwi'n dwi meddwl am rhywbeth yn fras, fras, fras, fras, A wedyn dwi'n dechre sgwennu a ma'r syniad yn tyfu wrth i mi sgwennu felly ryw datblygiad fela oedd o yy yn fwy na bo' fi 'di cynllunio'r holl beth yn fanwl felly. Ia. Reit, so bod y genre wedi dod gynta a wedyn y, y stori i ddilyn rywsut. Alli di sôn wrth yn ni'n gryno am y stori, fel, fel nes pryderu, heb roed unrhyw beth pwysig i ffwrdd, fel bod bobl dal yn mynd allan i brynu copi, de, ond alli di roi syniad i ni o beth sy'n digwydd yn y nofel?
Gallaf. Mae, mae y prif gymeriad ydy hogan ifanc rhyw dair ar hugian oed o'r enw Mabli. A mae hi'n newyddiadurwraig a mae hi'n hynod, hynod o wych am wneud ei gwaith. A mae hi yn cael ei hel i'r coleg um, lleol lle mae yna blac yn cael ei ddadorchuddio i gofio am hanesydd oedd yn ddarlithio ac yn bennaeth yr adran yn y coleg, ond oedd hefyd yn rhyw, rhyw fath o celeb um, lleol felly. ac mi oedd pobl yn gwybod amdano fo'n genedlaethol. Ond y peth ydy, um, doedd o ddim yna yn y prynhawn cofa, cof, coffa yma, oherwydd i fod o wedi diflannu 20 mlynedd ynghynt. A dyna sut mae hi'n dod i wybod amdano fo, felly y bwriad i Mabli oes sgwennu adroddiad ar y prynhawn yma yn y coleg, um, ond gan i bod hi'n newydd i adirwraig gwych, mae hi'n snwyro bod yna rhywbeth gwerth mynd ar ei ôl yn fan hyn. Felly mae hi'n mynd i chwilio chydig bach mwy i hanes y dyn o'r enw Jack Percy. Ond mae'n ffeindio allan lle fi oedd o'n byw. Mae'n ffeindio allan bod y lle yn wag. A mae'n mynd yno i fusnesu. Ond mae yna rhywbeth yn y tŷ, rhywbeth hynod o arswydus i fewn yn y tŷ, sydd yn achosi pobl ddiflannu. Na i'n deud be ydi o, na i'n egluro mwy na hynna, ond bob un tro mae hi'n mynd yna, mae'n mynd â rhywun mae hi'n nabod, un ein cydweithiwr neu'n ffrind efo hi, a maen nhw'n diflannu, dydy hi ddim, ac ar ben hynna, pan mae hi yn yn y tŷ, mae 'na rhywbeth yn digwydd iddi, mae hi'n llewygu, a mae'n deffro rhyw ddiwrnod wedyn yn ei lle ei hun, ddim yn gwybod be ar wyneb y ddaear sydd wedi digwydd, a wedyn dyna lle mae'r dirgelwch yn dod i fewn iddi. Ie, dirgelwch, ie, yn wir. Um, ac o ti'n sôn am y goruwch naturiol, ac wrach bod hyn yn, yn rhywbeth anodd i ateb, ond um, nes ti unrhyw waith ymchwil mewn i hyn, you know, mewn i wrth sgwennu'r nofel, unwaith oedd gen ti'r genre, y stori, nes ti unrhyw ymchwil, neu oedd angen wneud unrhyw beth? Um, o ran yr achos ma sydd yn y tŷ dros bethau, uh, ddiflannu a pobl ddiflannu. Um, mi ddoth hwnnw i mi fel a. Dydy o ddim yn, yn gysyniad gwreiddiol, dydy o ddim, dydy o ddim byd yn, yn wreiddiol yn y syniad yma o be ydy o. Mae'n bod fy, sut ydw i wedi mynd o'i chwmpas i adeiladu stori o gwmpas o chydig bach o wahanol. Mi oedd rhaid gwneud gwaith ymchwil ar gyfer rhai elfennau yn y stori. Un oedd, um, mae yna goeden ywen tu allan i'r tŷ yma. A mae honno bron iawn yn gymeriad yn y stori hefyd os liciwch chi. Um, a mi nes i waith ymchwil i symboliaeth Coed Ywen i'r hen Geltiaid um, cyn iddi ddod yn, yn rhywbeth um, sydd yn cael ei ddefnyddio mewn mynwentydd felly. Chos yna wastad um, goeden ywen mewn mynwent, ond does na ddim yym, tir neu safle Cristnogol o gwbl wrth ymyl y tŷ, sydd yn gwneud yr ywen yma yn un reit unigryw. Um, a wedyn mae dan warchodaeth y Comisiwn Coedwigaeth ac yn y blaen, felly um, mae hwnna'n ma hwnna un peth o'r rhaid i mi sbio fewn iddo fo. A'r llall, gan bod y stori yn neidio nôl i 1983, mae yna ffotograffydd um, o'r enw Glandon Richards um, yn y stori hefyd sydd wedi byw yn y tŷ cyn i Jack Percy ddod yna i fyw. Um, a mae o'n ffotograffu'r lleol a mae'n gweithio i'r um, papur newydd lleol a doedd gen i ddim syniad sut oedd um, lluniau yn cael eu datblygu yn y modd hen ffasiwn mm. lle. Um, pan ddaeth gennych chi mwy stafell goch a mae ma eisiau defnyddio'r cemegion i gyd. Mi ddaru myfanwy Alexander fy helpu fi yn hynny o beth um, a mi oedd rhaid i fi chwilio um, ar y we am wybodaeth hefyd. Wedyn, mae o'n beth difyr iawn cael gwneud gwaith ymchwil pan mae'n dod yn fater o, o sgwennu rhywbeth yn greadigol, achos dyna beth dwi wrth i wneud ar hyn o bryd, um, wedi ymchwilio i bethau hanesyddol a falle. Um, mae'n bwysig i gael o'n iawn, da. Mae'n bwysig, ynddi. Mm.
Gret. Ar gyfer pwy sy'n ti'n dweud mae'r nofel di sgwennu, um, Yym o- os os sgin ti os gen pryderu fel grŵp oedran yy yn ei feddwl o on' ma' hwn yn no- nofel ar gyfer oedolion so 'w'rach bod o'n mwy eang be' be' odd y ti'n be' fydde dy farn di ar y gynulleidfa?
Ia 'dyn ni dw- swn i'n feddwl o'n i'n meddwl at grŵp fo oed i, dwi'n ganol oed o, dwi'n newid gael fy neigian, um, a fo oed i a fengach, o'n i ddim yn meddwl y bysa hi yn nofel fysa'n apelio at y to hun o gwbl. Um, ond mi ydw i, fel y pryderu'n dweud, bod yna bobl mae o'n abod i dod ato fo sydd yn hun ac yn dweud bod nhw wedi mwynhau. Dwi na wedi cael pobl um, sy'n cenhedlaeth fy rhieni lly sy ddwywaith foe di sy'n dweud bod nhw wedi mwynhau darllen bod, nhw, bod hi wedi cydio ynddyn nhw lly a bod nhw wedi mwynhau mm. darllen ni. Mae rei sy'n yn sicr yr un oed a fi'n dweud bod nhw wedi mwynhau hi'n fawr ac am wn i am bod yr elfen o'r uwch naturiol na ynddi hi, dwi'n gobeithio gwneithi apelio at uh, y to ifanc hefyd de.
Felly eto nofel i bawb fel yn debyg i Yndi, yndi, mae'n anodd Pitio hi, mae e'n anodd i pitio hi da. Ie, yeah, a fel ti'n dweud, oes na ddim llawer o stwff goruwch naturiol yn y Gymraeg, felly mi fydd hi'n apelio i lot am y rheswm yna. So ni'n licio gorffen trwy gofyn, um, o ti di sôn am y o ti'n sgwennu ar hyn o bryd, be sy'n gen ti ar y gweill, be, be sy'n gen ti'n dod nesa o ran cynnyrch llenyddol? Yym, wel, peth ydy, mae gen i gymaint o stwff y dwi wedi cychwyn, a, neu wedi dechrau, a dwi ddim wedi gorffan efo nhw. So ni'n licio mynd i'r afal ar rheini yn sicr, um, achos dwi'n dwi, dwi licio'r syniadau ynddyn nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n werth i gorffan. dwi wedi methu gorffen nhw achos bod fi wedi bod yn dysgu am bymtheg mlynedd a mae bron yn amhosib cael amser i, stwff, i stwffio fe fewn lle. Um, ond ie, ond hefyd dwi wedi cychwyn, dwi wedi cychwyn rhywbeth arall um, sydd yn mae'r elfen hanesyddol a goruwch naturiol eto yn drwm yn hon. Um, Dydy'r un yn strwythyr a sydd yn drych, drychwll ddim iddi hi. Um, mae'n fwy cronolegol, dwi dweud fel ond eto, um, yeah, er, er hanes a goruwch naturiol yn, yn, yn cydweithio ac yn croesi gilydd sydd yn hon, ie. Grêt, drychwn ni mlaen at weld honna yn y siope hefyd. Diolch yn fawr i ti Sian am y sgwrs. Iawn, diolch yn fawr iawn.
Helo, mae fanwe. Helo, lawr i siwai. Iawn, diolch, sut ydych chi? Da iawn, diolch. Mm.
Dyma'ch nofel diweddarach chi, Mynd fel bom, sy'n allan ers dechrau'r flwyddyn. Mae'n yma eto ar gael. Mae'r tri llyfr da ni'n edrych ar heno um, trwy gwas car y gwalch fel mae'n digwydd, a mae hon yn costio 9 pint o'ch siopau llyfrau lleol. Wrth gwrs, mae rhai o'ch um, nofelau um, cyntaf chi ar gael yn y Saesneg. Dyma cyfeithiad o Aws Heddwas sydd ar gael fel blydi eisteddfod, a mae hwnna hefyd yn naw pwynt. Felly, um, mae gwyd chi myfanwe yn Sir Drefaldwyn ac ar ôl i chi byw ym mhob gornel o Brydain, da chi wedi dychwelyd i'ch ardal enedigol i fagu chwech o merched mewn tu to gwyllt ger Llanfair Cyreinion. Dwi wedi copio hwnna rhywle arall, meddwch i mi. A fel sgwennwr a darlledwr, dach chi wedi cyfrannu at sawl rhaglen radio a theledu, a dyna sen i licio um, cychwyn trwy sôn am, ydy'r cyd-gynhyrchiad dach chi wedi bod yn gweithio arno fo rhwng Radio Cymru a Radio 4. Sech chi licio sôn chydig bach am hynny, os gwelwch yn dda? Wel, yym, ar ôl sgwennu yym A Oes Heddwas, sef y y y nofel gynta' yn y nghyfres yym amdan anturiaethau a helyntion a a a a a adolygydd Daf Dafis yn Heddlu Dyfed Powys, o'n i wastad yn feddwl, ma' 'na s- ma' 'na s- fath o stori ti'n gallu feddwl am fel drama, a so yy mi pitshais i at Radio Four, ac o'dd o'n ddifyr iawn, proses ddifyr iawn, achos oedden nhw'n deud, 'w, dyn ni ddim yn clywed pethe o Cefn Gwlad Cymru, byth. Ac um, un cwestiwn pwysig oedden nhw'n gofyn di, oes na hyd a llefrith yn ddi hi o gwbl? Yn dweud na, does, no, does na ddim hyd na llefrith. Mae yna londus a mae yna dafarn o'r enw y llew di, ond ac oedden nhw'n dweud, wel mae hwn yn rhywbeth achos Mae rhan fwy o pethau dyn ni'n derbyn o Gymru um, amdan y pethau efo, efo rhyw elfen o hen chwedl neu rhywbeth. So, dedson nhw, wel, dyna lais uh, dyn ni ddim yn clywed yn aml iawn ac ardal dyn ni erioed wedi mynd iddo fo. Uh, ond wedyn, uh, oedden nhw'n feddwl sy'n syniad i wneud o fel maen nhw'n dweud cefn wrth gefn, un fersiwn yn Gymraeg ac un fersiwn yn Saesneg. Um, ac oedd, oedd hwn yn, yn cynllun uh, credigol a, a, a, a, a, ac yn ei synnwyr perffaith tan daeth y hyn um, Covid i'r golwg. Ac y syniad oedd i cael rhywbeth i darlledu yn ystod yr wythnos ysteddfod. Um, so felly mi oedd na uh, dyddiad cael go galed um, ac uh, oedd y proses o creu o ddim cwaith mor syml ac falle uh, uh, fydd o, ond yn y pen draw uh, mae newydd wedi cael adarlledu a diolch beth mae bobl uh, wedi cymryd ato fo.
Gret, a dwi'n meddwl mi allwn ni clywed um, darn o'r cynhyrchiad rwan, um, os di hynny'n gyfleus.
Sia?
Mae'r archdderwydd yn colli arni o fanna. Lle da ni'n mynd?
They are out, tu ôl i'r shed celf.
Gethin? Ydyn nhw 'di ffindio fo? Mae o'n gorwedd ar y glaswellt efo saeth yn sticio allan o'i wddw. Be? Be?
Pos.
Mae Gethin Teifi wedi les.
Grêt, dwi wrth fy modd um, clywed ac yn Sir Drefaldwyn fel yna, a nes i clywed chydig o, o'r ymgynhyrchiad ar Radio Cymru wrth fy steddfod, ac y clywed y bech a'r lledd a'r ten, o, oh, yn bersonol, dwi'n hollol biased, ond dyn ni'n clywed o ddigon ar, ar y cyfryngau, felly Gwych o beth, Myfanwy. Wel, wel dyna un, dyna un o pethau oedd bobl yn dweud maen nhw erioed wedi clywed lleisiau debyg na hyd yn oed adlewyrchiad o'r cymuned debyg. So, um, croes i bysydd, fydden nhw'n dod nôl a gofyn am, am fwy wedyn. Ie, yeah, wrth gwrs, achos mae yna cyfres o nofelau. Da ni'n mynd edrych ar yeah. un nofel wrth, wrth siarad yeah. efo chi. Da ni'n edrych ar cyfres a pedwar, peder nofel sy'n y gyfres hyd yma. Yeah. Um, o le ar y syniad gwreiddiol dod um, ar gyfer anturiaethau Daf Dafis, fel ydych chi wedi sôn? Wel, mi oedd yna ddau peth i ddechrau. Um, y, y syniad o wneud rhywbeth am stedd, steddfod daeth o'r y cyfarfod, lle oedd, um, o'n i fel cynghorydd sir yna, ac y pawb wedi cyffro'n lan, y syniad i cael steddfod yma i fod, a dyna lle oedd fy nhad yn byw, so oedd pawb wedi cyffro'n lan. Ac oedd yna ddau bobl sy'n edrych bod, maen nhw'n feddwl bod o'n syniad erchill. Uh, un o'r o- yy dyn o'r y bwrdd dŵr ac wyt ti'n gallu jyst yn gweld o'n feddwl am y y caffi a bob dim ac y llall oedd y heddwas ac oedd heddwas yn dyn urddasol sydd ddim yn fodlon deud be oedd yn ei, ei, ei ben ond oedd ei llyged yn deud cyfrolau ac o'n i'n feddwl gosh sut fydd hynny um, a wedyn o'n i'n mynd o gwmpas uh, yn ceisio perswadio bobl i cystadlu yn Steddfod Maefod um, uh, uh, 2015 ac dwi methu canu a dwi methu uh, uh, adrodd a ddim byd ac oedd un o ffrindiau ifanc yn dweud, wel, wyt ti'n mynd i cystadlu? So o'n i'n feddwl, wel, dwi'n mynd i wrthi i sgwennu nofel. O'n i'n redeg allan o amser ar gyfer y Daniel, a fes i ddim yn dod agos i Daniel. So, dydy nofel yma ddim yn gallu bod ar yr un bwrdd a nofel sy'n ennill y Daniel. Ond um, wedyn, uh, o'n i'n ddigon ffodus i siarad efo Myrddin, ac oedd Myrddin yn dweud, sy'n hwyl, oherwydd bod mae'n cymryd rhan yn Steddfod Meifod, i cyhoeddi fo i bobl cael darllen yn Steddfod mm. Meifod, a dyna lle oedd... Ond, ac yr ail ysbrydoliaeth oedd um, o'n i ddim yn hoff iawn, mae lot o pethau fel y gwyll, uh, er enghraifft, yn ddangos uh, cefn gwlad, yn ddangos y tirlun, ond ddim y bobl. Mm -hmm. A mhm. dyn ni ddim yn byw yn yr anialwch. Ti'n bod, mae, dyn ni'n byw yn cymunedau efo lot o bobl yn nhw, lot o hwyl, hen, um, hen hanesion bobl, uh, bobl sy'n perthyn i ti ac ati. So o'n i eisiau uh, wneud rhywbeth sy'n adlywyrchu'r prysurdeb cefn gwlad os lici di, yn hytrach na'r jyst y ffaith bod mae bywyd wyllt yna. A dyma rhywbeth dwi'n teimlo o'ch, uh, wedi darllen rhai o'ch nofelau chi, ydy bod mae'n anodd iawn darllen heb meddwl, o, mae hwnna'n debyg i'r person yma, neu mae'r cymeriad yma'n debyg i hwnna. A, a dwi'n gwybod dylen ni ddim wneud, a dwi ddim yn mynd i holi chi, ydy unrhyw un wedi seilio ar unrhyw un. Ond swn i yn licio holi, um, ydych chi wedi gorau wneud yn debyg, dwi wedi holi'r un cwestiwn i Sian ac i Pryderi, ydych chi wedi gorau wneud unrhyw waith ymchwil? Mae Daf Dafis yn, yn, yn gael lot o anturiaethau neu, neu um, troi o'n trwstan nhw'n ei gael nhw. Ydych chi wedi gorau ymchwilio mewn i unrhyw beth er mwyn gallu cynhyrchu nofel? Wel, fe- fel arfer, y- yym, ma' syniad o nofel yn dechre gyda rhywbeth dwi'n clywed sy'n yym sbarduno chydig o ddiddor- ddiddordeb. Er enghraifft, yn yy Mynd Fel Bom, ma' 'na is-blot yym amdan bobl sy'n twyllo yn y y gemau Paralympaidd. Ac o'n i'n i gwrando o hwn ar y radio ac o'n i'n meddwl, o, hwn yn ffiaidd. Pa fath o bobl sy'n sy ceisio uh, mynd i mewn i rhywbeth fel y pa, geimau parlympaidd? Ac, ond wrth gwrs, mae'n pres mawr yn ddi a hyn a llall. So wedyn, oedd rhaid i fi wneud dipyn golew o ymchwil i rhywbeth fel yna. A hefyd, mae yna, um, uh, mae rhaid i fi um, sicrhau bod y gyfraith a sut mae heddw- heddwas yn byhafio yn iawn. A hefyd, os, os oes yna gwenwyn, mae'n rhaid iddo fod yn gwenwyn sy'n gweithio. So dwi'n dwi ceisio ca cadw at y ffeithiau. So yn aml iawn, mae yna dipyn o ymchwil tu ôl i. Mm. O'n i'n o'n i'n ame dyna fyddech ateb chi oherwydd bod yna gymaint o amrywiaeth profiadau yn y llyfrau sgwrs. Um, be swn i'n licio gwybod, ac lot o darllenwyr eraill dwi'n siŵr, ydy be nesa? Oes na um, syniadau ar y gweill ar gyfer mwy o nofelau yn y gyfres yma? Wel, dwi ddim yn feddwl bod dwi'n gallu um, uh, roi y daf nôl yn ei bocs quite eto, um, ac be, fel sawl un, uh, dwi'n colli'r sioe frenhinol yn fawr iawn. So yym dwi'n meddwl sy'n syniad os petai ma' Daf Dafis a'i a'i theulu a'i deulu o yn mynd lawr i'r Sioe Frenhinol i ymddangos, ma' gynna i ddiddordeb mawr yn y byd ceffyla, yy er bod dwi ddim yn gwbod lot amdano fo. So yr ymchwil dwi'n neud ar hyn o bryd ydi yy myd myd y cobia, y cobia'r Cymraeg a a a yr adran A a'r adran By ac a a bob dim a gosh ma' 'na ma' 'na ddigon o yym uh, wel, bobl sy'n ffrindiau mawr a gelynion mawr yn y byd yna. So dwi'n dwi, um, ar ôl wneud rhywbeth fel yna, uh, os dwi'n cael y, y, y, y cyfle i wneud, e. so dwi'n dwi, ar um, cyfnod gynnar o'r gwaith ar, ar, ar y pumed nofel. Gret, newyddion da iawn bod yna fwy ar y ffordd. Diolch yn fawr i chi am y sgwrs, Myfanwe. Um, diolch yn fawr i, i tri ohonych chi, i'r tri awr ddydyn ni wedi siarad heno, i pryderu Sian am y fanwy. Fel dedos um, beth ar y dechrau, diolch i Chris am y gefnogaeth technegol, a sy'n ni licio diolch i'r ddwy fenter iaith, menter Maldwyn a menter Brycheiniog am ei syfed am y cyfle i gymryd rhan ac am trefnu'r noson mae heno. Felly diolch yn fawr i bawb.